Lutuwa, wun muneno wa i Lakwed TV, an Ladit Diben ki tyeni nino dwe pyeraryo wiye angwen an atye ka bino ka nyutu botwu ka ma peko mutimme malit tutwal lutuwa. Ania, adong Agnes Otim, an atye lalub kor won kom me Kideri Kwari. Gin mutimme kany obedo lawum maja. Otyeno cawa apara aryo ki nucu latin awobi mo ma nyinge kilwongo ni Lubanga kene oa ki i ogul P7 obino ka tuko i cukul mo ma tye ka ngetwa kany kideri rock view ci i kare ma gutyeko tuko gubino ki luwote ma gua ki ogul kunu gubino gudonyo i pii. Pii man botwa kany ka ma cainis guti iye kare mukato angecci dong gutenyo tye kut mo matut tutwal ma litino ma botwa kany bene gilwoko iye gikwang ento wan nongo watye ki ger i komgi ka twero nongo pe wamiti litino odony kenyo ento ki dingo pa litino ijuko kwer ci bene oweko litino ma gua ki cen gugul-li. Gutamo ni gi irot pii ni eno litino gudonyo cawa apar aryo kenyo ki gin mo i pii kenyo calo gitye ka lwok gulunyo bongo gi bene gutenyo i wi cere ento nongo dong litino ma kanyi gua o i cawa eno ni litino mua ki cen ni dong gubino gudonyo ci latin awobi eno Lubanga kene ma dong Lubanga omayo i kwo ni en odonyo ma otyeko cito acita kit ma dong luwote waco kwede. Bedo ka wot calo woto awota i pii ci kite dong ocito omuny kwede eno pe dong omedde i dugo malo. Ka dong litino luwot okuro kwer dong gucako kato i wi cer ki koko ni gibino eno wotgi acel tye olwinye i pii kenyo eno dong late pe larre kit ma latin-ni orweny kwede eno en onino eno lawo maca ni kome pe omedo nonge lawo odiko kipuk kiyenyo oo ci abiro dano olo. kiweyo dano oywe ki dwogo cawa apar wiye acel ka dok kicako yenyone ki gum maber dong ononge.

ma pe latinni pe oto pe ocito ka ma tut i kome dyere ka ca me aweyo gine ki i doge ka moni ka en obed weny tut pien wa jo ma gitye ka kwangi pe gio i te pii piny me aweyo ki gin giwacci ni myero dok idug ko malo ka ywayo yamo ka dok idok ento gin pe gio piny kwija
Cawa apar aryo ki nucu kenyo bino i cawa acel kinongo kome dong ci kikwanyo obedo ma aloko-ni pud tye i ot yat wangeyo ni koni otyeno gwok iromo dwoko kom i gang ogul ci kiyiko diki yik te diki latinni mwakane tye apar abicel.

Ki te ngom, pien i kare ma kituco got eni-ni, pii dong ocako bino ci dong opong wa malo kakany. Man kono dong nyuto ni lutuwa gini eni onongo miti ka i kom lok cik angeyo ni tye in macalo gwok construction company ka ce inen itucu gwoko nyo bur macalo ka man ma gwoko nyo bedo got ma gwoko nyo bedo calo Bur ka ma in ikwany iye gur onyo bur ka ma in ikwany iye maram tutwa, pire tek nino in iculo wek pe obed gin marac bot kominiti. Man aye eni dong wakuru wawinyo kong pien kiwacci ni man dul me ciko ma en aye gin gugolo kaka eni. Ma bene kiwaco ni luloc bene ma kany waco ni agreement tye kun waco ni onongo myero bur ka eni kicul ci dong aneno pe kiculo en. Ento dong odoko balo tyen ma nyuto tyen lokke ni dong ka dong culo kwo tye nongo myero dong ludito ma megwa ma gingeyo karataci eni kit ma tye kwede myero gucung matek. An apwoyowu twatwal an ladit Ben atamo ni akeliwu lokke eni kun nongo waneno jami mukene ma tye ka kany.